Ki woro madit an atye ka cwalo pwoc bot Acholi ku weng ilwor weng ma tye i wi lobo ni. An Ajulu Ever Young aka The Culture King Carpenter, Interior First Class Carpenter. An awaco an atye Engineer, atimo gin mo keken, wardrobe pi mi na, dogola mi, kitchen cabinet mi, guru odi mi, tim gin mo keken lwong ni bao. An tyen abino ka lok mo. An tye lawer. Atye ka loko lok madit ma pire tek boss mick otim. Honorable. Odong Romeo atye ka lok botwu an en aye atye spoke person pa night republic en an jami ma tye ka time ma tye ka wire yam ma dano neno luwer tye ka koko every where every district cene ma kimiyo kote luwer wigi owil ni million abic it is nothing an tye ka waco wini kit let's learn Rwak ki pwony tic. Milion abic wun dano pyeraboro poko nining? Mati mati nge wun pe ki calculator i cim milion abic me gimiyo wun winyo ni milion abic tama gimiyo ngat acel ka opoko i kin ciling adi? Kono niang ocwal lok odwok bot gamente ni a gamente in to imiyo milion abic kany wan owe kany watye wan pyerabongwen wan watye wan miya acel Milion abic wapoko nining otimere ka neko chairman wu eeh chairman ocamo cene oh, kadi ki pok opoko cene cit ikwany calculator wun luweyo ti are wun adi an ati patron pa federation ati patron pa federation aling mot pien aneno miyo ma dano pe dong oneno gin eni abongoro mito neke aneka omor mere oneke aneka, nwer mere oneke aneka, kit gum mere oneke aneka, kwon okwen gire oneke aneka, kwon pa dee mere oneke aneka, kwon okwen, agako mere oneke aneka. Pi wi owilo ni milion abic en aye gimiyo ni opoki. Lak zii Lubanga med iyo gum. Tam noppi itimo ber me stay me bedo aside from federation. An ajulu bene apwore ni aweyo koma ki lok acen eni because ange miyo eno an aneno dano pe tye ka nene. Milion abic this this Kong ineni ka nongo in ngat ma itiyo caa weng nongo inongo any time from anywhere. Gamente eni wii owil tutwal wii owil wan wiwa wil. Gamente eni gamente eni ba gukwanyo gini gi icing wan acoli wiwa owil watye ka yokke ikodi dong ka neke nyang gitito wiwa ni Ocene gi piki cupa gi kaa ne ki ken gi wi dano owilo nino caa ladit okot wi lit omigi wa aa kit gum cito cilo dano atiak kita en mito kede utamo ni en obedo miti pi okot wi lit ma cito cilo dano nino okco cawa abongwen me diceng kare ma pud en kwo lubanga med ito gum weko kwo ka kok okwo ka bedo me me kuc i wi polo kuca because i i i keya there's a protocol there's a command Nongo gicwalo kot wi lit acwala. Ngat adit loye, en ocwalo ci cel dano. Ngatte anga? Wa i cawa-ni, answer-ne tye. Okot ocelo dano atyak kiryo. An aa ki atyak. Koni ngat mo kato loko lok miyo ne mo ka tamo ni mito defending. But pe miti pe okot omigiwa. Jo atyak bene tuk timo kica pien guneno ni pe latin kit gu muromo aa cito neko dano atyak emiti ne. Lamony, lamonyi tye gamente pa nga? Gicwalo acwala. Gin wano bedo i papupu adugu. Odong Romeo gin ni boss mi gimito neke ko cing gamente eni ni Romeo gin ni boss mi gubed piny guniang maber ni gamente eni to ba ka i kom aculi ba boss mi gutute matek me loko the entire aculi region to a sunflower garden te lokke ni sunflower diko ka inen ceng oryeny odiko ceng otuc kuman sunflower lokke kuman Ka oo dye ceng ca abicel abiro, sunflower neno malo. Ka oo otyeno sunflower lokke lubo ceng. Man kit otimo loko kwede gamente. Acholi weng ni kong gucwak gamente on condition ni ladit-ti kadi giye kadi pe giye kato doko me tek kong okato i yo maber ki i yo marac wang okato ci dong walimo can oko kong dong gibol ite kwir on condition pe ni wamito mada. Waniang? Ka otimo yelle kuman gipwoo do. Romeo, ka in gitye ka tic kedi me lweny i kom otim, an atye spok pason pa Night Republic. In omera, Romeo. Bed piny inen ni wa dano adi ma gitiyo kegi. Wun wubicako, nino mo gicako yenyo ngat acel i kinwu ayenya i mochari, nongo oneke mere en ming acel, mii acel eni. ma wun wungeyo ni gamente eni gamente joni weng lurok kit latin matidi ni diki oloo larok kadi madit eni mujee ni ene oloo larok mene ma konyo wa kony mene en alip abic mo eni muyeli gene me mwodo pok ikin piny ni myero oneke iye oneko dano pingo in romeo ka ineko boss mick ngo bi konyi in boss mick ka ineko romeo ngo bi konyi iye kicako neko dano wa con ineno ngat mo mutingo iye gold medal tye kitiyo kedwa

Twenty times Romeo lawer matidi ki lugoyo wer ma nene opanga nga ma twero gini meno mere swag pa luwer Romeo tye ki yoo leng wer hit acel ball mix tye ki hits pyerabicel verses Romeo you cannot kadi ki cwal joni battle ka i field Romeo nongo bi wero wer acel cito bedo mot neno team team nongo bi wero wa otyeno nongo Romeo nino That is the truth. Lok ada, an aloko lok ada. Man ka nongo Romeo obedo bonga wa inyero kede wa banga onyero wa. Biko Romeo tye heavy ka wa idongo aguma acel anino anina straight dako na yero ayera ka moni. Ka ma nongo anino iye. Yo pe. But nongo aloko lok ada i wiye. Boss mi gin Romeo pe romo ketogi i stage acel. Romeo obedo wero wer mene. Ma kun bene wa yo leng kani gilub mot pilili mot wa i origin ne noni otim at one point do wero pilili nyi ma leng yo leng. Nongo Romeo tapping bene gin moni gikenyo. But we are happy ni okelo the biggest hit right now. Ma luloka weng tiyo ki dano weng i Uganda we appreciate ento pe kelo telo tol i kingi gin ni boss me gamente ni eni ki bene pwoc madit myero acwal bot lutino eni ma gilwongogi ni street artist ma gin ocako mere keken lutino eni gucwalo lawic mo luwer ma dong ribbe loyo ki northern Uganda apwoyo Jetif pi guro joni kacel Kamuzu tye kenyu, ineno, Kaset Poma tye kenyu, ki Komanda ma en waco ni en en ebute i ot nongo en laming, kadi kono ngo Lubanga kono ngo gin ma loyi pe kono ngo iwek gin kono gin ma loyi pe kono en ka oboyi badman ka akelo wiye kuman akelo wiye iniang kuman ka atye ka kelo wiya akela iniang kuman dogi kic Lutino eni giwinye, winye mo gu- luwic myero omak luwer madongo ma giwayo ni gin luwer madongo ma bota pe bana considering pien an abedo busy an pe aketo cen tutwal ka wer no atye busy ka gedo ki ngo A- acito alolo wer alola adugo ka gedo because anongo ni gin ma an akwano eno awor school fees pa lunyodo but lutino eni kiwogi lutino eni ni Guwaco ira lok ada an abedo piny before crucifying somebody ka ipeny go wa ene ajulu nen ba wee leb mabeco gi leb mabeco watemo kwer can meda ameda wadek bene lukwo wakato dogwa okato wan bene wange dogwa okato the tiful wa ene icawa nu aneno lutino aryo ka dongo wer na bene pe agoyo iganga atimo gini wek abed tye ajulu kacid wa ene ajulu nen ba kacid lawor ene onen kacid lutini weng so lutino eni dogi kids

joni Dok cam co pa joni bedo luwac kom Gin gidek yenyo tic Ceng jwi gidek mere ka tic Nineno So an awaco ni piny pe loya wek awek a sampling wun kong agik kwede kumeno So Lubanga omedde i ogum boss mig a woko i lweny Romeo a woko i lweny boss mig is big ngeyo en tye number one man man pe yet an apwoyo matek Lubanga omedde i ogum salute.